Кыл-сыл кылыктаах, хара саарбах хаппардаах, быалаах кэрэмэс кымньыылаах, өйдөөх-бур ойонньуулаах, бырдам тутуу, барылы кэскил, баай барылаах тойон эһэл, истэ сэргэҕэлэ, көрө бүтүүлэ. Итинник хомоҕойдук уустаан-ураннаан, былыр булчут дьиэ кэргэнин аатар кыһалҕаттан, хара тыа иччититтэн Байанайыттан көрдөһөр буоллаҕа. Мин, Брежнов Василий Үөө, дьон хоруйунун, бурдук нэһилиэгин тохсус кулаан үөрэнээччитэ, төрүт үгэспит дьарыкпыт диэн тиэмэҕэ тыл этээрибин кэллим. Оҕолоор, төрөөбүт норуоппут үгэстэрин төһө билэҕитий? Онтон мин, эн кини, бары бу билиҥҥи сайдыылаах сиргэ биир үйэҕэ олордорбут ытык өбүгэлэрбит үгэстэрин умнубакка илдьэ сылдьарбыт ордук үчүгэй буолуо этэ диэн санааттан мин бу тиэмэни таллым. Аныгы булчут сэбэ-сэбиргэлэ тупсан, эргэнэ-харата кыыла-сүөлэ кэмчитийдэ. Техниканнан бэрт түргэнник тэринэн, тиийэн бултааһын дэлэйдэ. Ол эрээри олох төһө да балысханнык сайыннар, бултааһын айылҕаҕа сылдьыы сиэрин-туомун араас үгэстэрин ким да өссө бобо илик. Күндү истээччилэрим, ханнык сиэр-туом, бобуу хаайыы баарын туһунан кылгастык билиһиннэрэрбэр болҕойон истэргитигэр ыҥырабын. Тыаҕа тахсаргар тутус. Саха өйүн хоһоон этэринии, үтүө отчуол баайдааҕар ордук, бултуу сылдьан өрүсүйүү атын киһиэхэ туһаайыллыбыт булдуолар сатаммат. Үтүө киһи үллүктээх, бэрт киһи бэриилээх, бултаан киирэн баран чугас дьоҥҥор хайаан да биэрсиэхтээххин, кэҥэс булчуттан байанай улаханнык кэлэйэр. Ыт курдук ымсыылаах буолар дииллэринии, атын булчут бултуур тэрилгэ киирбит булду мээнэ ыппаккын. Кырдьаҕастар мээнэ бултуйары сөбүлээбэттэр. Наалаама, байанайын кэлиэ диэн тохтотоллоро. Булт сэбин дьахтар атыллыа, үрдүнэн барыа суохтаах. Булдунан оҕону онньоппоттор, оҕо көрөн турдаҕына булту сүлбэттэр, оччоҕо булт кэхтэр. Кирдээх киһи бултаабар буоллаҕына, булт тохтообот, ханнар. Байанай туһанаары бултуур киһиттэн үөрэр. Оттон бултаан баран туомматаҕына, хомойор. Саанан турааҕы, тыҥырахтаах көтөрү, кубаны кыталыгы ыттарбаттар. Хайа эмэки оннук көтөрү ыттаҕына ол уол өлүүтүн иэдээни кытта сибээстииллэрэ. Кубаны өлөрбүт киһи кэнчээри ыччатыттан кытта ирдэбиллэ диэн өйдөбүл баар. Турааҕы саанан ыттахха саа хаахтыйар, көтөрү хотуппат буолар. Онон ким турааҕы сылыы сылдьыаҕай? Арҕахха сытар ээни хайаан да уһугуннаран бултууллара, оннооҕор аатын да ааттаабаттар, арбаҕастаах, кырдьаҕас, тытааҕы диэн ааттыыллар. Хотой уордаах, хотой айыы оҕото, хотой өлөрдөххүнэ хотой айыы ыарыы ыытар. Киһи тартарар, иирэр. Алгыска оннооҕор абааһы ахсыыр, алгыс баа сыалаах, диэн өс хоһооно этэллэринии, булчут бултуу барыан иннинэ аал уотун аһатар, көрдөһөр, сиэллээх арыытынан айах тутар, алгыыр. Түмүктээн эттэххэ, үтүө тыл үүннээх ыллыктаах тылыҥыырдаах, онон оҕолоор, төрөөбүт дойдубут историятын ааҕыаҕын, үөрэтиэҕин, билиэҕиҥ. Өбүгэбит үгэһин умнубакка, кэнчээри ыччакка тиэрдэ туруоҕун, болҕомтоҕут иһин махтал